in pod in e obaba mar five en en cho ipime moro mane chalo leta moro mane dwa chalo gi njagi kendo ni eh eh maduong ni mane ma koro sani koro pimo go lethi matinde ji oloko madhogo kegni matinde ji oloko madhogo kegni omena dhako kiyudo ka dwa pimo wi bende kidwa fwenyo ne dhako kun kodi eh eh, eh. sitel ma kidwa fwenyo go ne dhako chwanyore kodi mm. ting'iyo godo kata kako tedo eh eh eh, eh. Omera gimoro duogo odhi onyiew iwene pesa odhi onyiew chiemo moro mamit omera modhi onyiew kata mana pok moro chili chido joma dongo nyathiwa ma kata kiwinjo ka in gi mabor ochiele kiwinjo awinjo harufu no tiwache manoda omera iruri gidonjo ot omera midhi donjo ka chudo kapok giri no ochiel gi nyanya madhi mana boro nyanya giri no luonga luonga kuwache ni biuru kuse betu chon mm. gi kawe kawe de master mar nyanya e de master e okay dwaro jowan mag nyanya mag nyanya ma under grade mm. dwaro nyanya ma koro jo secondary mm. ka in gi degree to man advantage donji chiedi kae ti dhiudu no chel chemo ilane to dhi owit kuon mano mana gi piriton tin ma ok inyal ichiemo tindako yanda kamane kifwenyo ni kare dhaka diera sechwanye eh. chiemo mit to kuon rom ni to kokwayi ng'uono to mene seche mikwayi ng'uono ahe kare ng'uono kanyo to be minyalo nene tena kokawo nduma mena kokawo nduma mamit nduma kata waru nodhi okawo nduma modhi ochiel modhi ochako wite pilipili nduma mineno jothum nyono ni nduma mineno jothum nyono no eh. dhiyudo ka dhako dhi ochiele gi nyanya modhi owite nyaka pilo apilo to onego gole e degine ah, ah, bwana apilo to nitie kama onego bede mm. mano to kata ka griek mon ni malo Apilo to onego wuoye gi mon. Bwana gi kama onego apilo go e road block. Eh. En e sube, orume e sube ka. Bas, Kata eh. mana mena kae kik apilo biye. Bas, en obede abede Kata sub. kuchelo nyaka tong apilo.
Bana, Kipenye ni kwa nini nini? Nini kwa na marinate? yano marinate tonga pile. Marinate tonga pile.
Ipenye marinate ni tanga. Kendo mage to kendo watu. Kamera, icham, ichiemo tiywak. Eh? Bwana mondo ka dwa mani ng'ini kod ng'ini te wach moro ma bende ile odwa no ng'isi. Mm. Eh nitie gima chalo odwa ni penje gima omiyo o chumbi no.
mondo Iyudo chak ko jo- eh, ochodh ne ochodh chumbi to ole Mondo- ole ole tong to kochwade. aya sami noketa pilo no be od- ni timo makosa in chwore Eh, to dwa ni chak. mondo iwuo kode mondo chak mbaka cha Eh mondo chak mbaga cha. Eh, Apilo mor ma- Ah iwinjo kipenje niya.
Eh. A to ka ok itedo yawa ok idhi ir joma ong'e tedogo yawa joma ong'e tedo maber miweyo kuonde miweyogo ok itedo to seche ne iyudo kata komur ni nyaka pilogo pilogo mur ma kata ka lwete odonjo kama to ne yani manyore abanya wuok ipa mana lunyo gweno iweni dwa lunyo gweno Eh. Sitale kende midwa medi go kuon. Kuon eh. kende ok ineno ko ted maduong'. Hmm. Ah mano to chieng' ni leo nitie kama idwa ni tere ngufu no. Imanyo ni ngufu moro. Mano to chieng' ni leo mo chako mede chak. Eh. Mupuo. Chako golo kanya ya to ni we ne seven. Chamo kuon gi ringo nyafewa. Kuon okelo kuon sana. Chako chako biro mala jagi. Eh. Kaka sani bech mogo tek ni. Ka biro tere ngufu no. Tigi bi. Gi sani bech mogo matek ni. Tigi bi. Eh.